ya ro vha ṱanganedza murahu hafha kha venḓa list fm ri tshi naye muyeni washu vho a zwi bali a zwi ḓivhi ne tshiṱuni dokotshi vha khou isa phanḓa nga thonamende inoni ya a vha takale lunga foundation thonamende ine ya vha hone muledzhi kha ḽa thengwe Eh, ndi bva matshelo nga dzi 5 december u swika dzi 20 december he tournament ndi tournament ine vho zwi pfa vha zwi bade vha tshi khou ṱalutshedza uri hu ḓo vha tshi khou itea mini zwavhuḓi vhuḓi nga u to angaredza upfa u ḓo vhona zwithu zwoṱhe zwine vha zwi ḓivha zwori zwi a takadza eh vho a zwi bali nṋe tshiṱoni

mm. nga half past nine dzila dzi khou thoma tournament yo vha i khou tou thoma game ya tournament yo khou thoma nga half past nine eh vha tshi khou ri khou ḓo thoma nga past nine ni zwi mbo ḓi ri isa thwithuthi kana straight hanefhaḽa kha uri vha nambe vha ṱalutshedze vhathetshelesi uri ndi dzifhio thimu dzine dza vha hone kha ro na dzigurupu vha ḓi ri ṱalutshedza uri dzigurupu dzo ima nga nḓila ifhio

ee na group d Gru- sumba group c yo thoma ndi maḓivhanani game yo thoma na mabate ee eh na ma na vhadira na tshila na tshila musi ee ha ḓa khakhu ha ḓa tshila vulu hei mifhesa ya vha ya beria na lurangwe ee

ndi hedzo muhashi na vhathetshelesi Venḓa FM dzine vho a zwi bali vhu bala zwa vhana vha vhaloi vha ḓivheka ngayo ya dzo vheiwa nga nḓila yavhuḓi nga maanḓa zwine nda khou funa zwone ndi zwa uri hedzi thimu dzi ri hafha ndi thimu dzo fhambana nahone dza mashango o fhambana zwi amba zwori afha fhethu hu ḓo vha na vhushaka vhune ha ḓo vha havhuḓi nga maanḓa kha mashango manzhi khathihi na kha vhathu vhanzhi vhane khamusi vho vha vha sa ḓivhani vha ḓo kona u ḓivhana vhane khamusi um vha khou ṱoḓa um khamusi miṱa vha nga ḓi i wana hanefho hanevho vhane khamusi um vhane vha khou ṱoḓa miṱa na mini ngori thi vhaṅwe zwi khou konḓa ni a wana uri khamusi vha khou ḓi ṱoḓa miṱa fhedzi zwi khou konḓa fhedzi hu na dzibola dzo tou raliho um ri sa khou tou zwi ṱuṱuwedza fhedzi ri khou amba kha vhane tshifhinga tsho no swika uri um vha wane heyo miṱa vha nga kona uri vha thusalee hanefho vhane khamusi vha khou ṱoḓa u ḓibveledzisa nga ha um zwiṅwe khamusi talente dzavho nga ha u imbelela vhuimbeli sa izwi ho ambiwa upfhi hu ḓo vha fhiwa tshikhala vhathu uri vha kone u bvisela talente dzavho kana vhukoni havho khagala vho ralo nako vho ramuzika vho vho vho ambara masheḓo ya eh, zwi amba zwori hafho fhethu hu ḓo vha hu tshi khou sumbedziwa vhukoni ho yaho ngo fhambana na dzibola zwi amba zwori ḓo vha ri khou vhona vhukoni ho fhambanaho vho a zwi bali ne tshiṱuni
nga ndi ndi zwone eh, muhashi murwa wa nunga a vha takale nunga shingo

zwi tshi khou tshimbidziwa nga nḓila ya vhuronwane mwana ya ri tshi khou tou sola eh ri tshi khou sola vho vho vho vho a zwi bali eh mm, muhulwane washu kana nga to ri tshepesene kana presidente wa tournamende iyi kana wa foundation iyi ya avatakani nonga foundation tournament

ndi khou amba a vha takali lunga ndi muimbi vha zwibali lune hu ḓo vha na uri um vho vha takali lunga kha musi vha ri tswelenyana zwine vha kona zwone zwa muzika kana mini arali vho ho pfhi vha songo amba vhoi eh, vha songo ri vhudza fhedziha arali vhoi zwo tendiwa vha nga ḓi ri tswela ngori nṋe ndi ḓivhe ndi vha ḓovha muthu wa muzika

Mm.
tsana ko to ntakadza vazibali va ri ndi muimbi wa chidzumbe fhedzi zwa zwino va ri ndi muimbi wa zwi- wa chidzumbe fhedzi ri tshi khou amba naye va ri ndi muimbi wa chidzumbe u khou degwe fu ḓo vha uri mara ndi muimbi wa chidzumbe
ha ḓivhi upfhi dzo imba nga tshifhingaḓe hone Oh. gai, a vha mu ḓivhi vhathu Oh. Ee, ndi muthu ane u ḓo sokou bvelela, u ḓo sokou ḓa ri ḓo ri ḓo vha ri tshi khou ambedza nga milavhono uri hoyu munna u khou tea u ḓa ima nga tshifhingaḓe ngani. U zwi humbula uri muthu ane vhunzhi ha vhathu a vha mu ḓivhi, vhunzhi ha vhathu a vha zwi ḓivhi zwo ri a vha takaleli na u nga ndi muthu-ḓe. Vha ḓo tou mangala a tshi khou imba, vha thomela u tevhelela music yawe ende vha tshi yo sala vha tshi sedza vha vhona uri ndi ene mudzudzanyi, ndi ene muṋe wa dzi thonamennde. Ndi hafho hune vhathu vha ḓo thoma u ḓivhudzisa uri ee. ho oh, zwavhuḓi vhuḓi ri nga to livhaya nga he nḓila vho a zwi do zwi amba zwori a vha takali nunga u ḓo vha hone a tshi khou amba u tou uri a ri thu ḓivha zwori lini hani gai nga tshifhingaḓe fhedzi u ḓo fhedzisela o imba ngori ndi muimbi wa tshidzumbe
ndi zwa tshidzumbe ya heḽo ḓuvha a thi eh, a thi khou kona uri eh, ndi khou pfa ndo takala a thi khou kona u ḓifara ndi khou pfa uri hafha no na tshiṱitshini ndi khou pfa ndo takala nga maanḓa um ndi khou pfa ndo takala nga maanḓa uri ya ha fhethu he tournament ḓo takadza nga maanḓa ngori na nṋe sa muhasho ndo rali wa vendas t f m a thi thu mu vhona a tshi khou imba fhedzi a ndi tou pfa dzinyimbo dzawe nda dovha nda mu pfa tshi khou amba khamusi kha dzi radio khulwane ya zwi ḓo ntakadza nga maanḓa zwi ḓo ita uri na tshiṱitshi tshi takale nga maanḓa ya heḽo ndi fhungo ḽihulwane eh, eh, muhashi zwi ḓo ṱuṱuwedza na vhunzhi ha vhathu vhane vha pfhasaho nga vhone vha si nga zwi kone tshiṅwe tshifhinga na rine vha tshi khou humbula kha vha humbule vha tshi khou ita tshithu vha songo sokou humbula vha tshi khou dzula na tshine tshi ḓo ḓa vho dzula so hezwo zwi ḓo ita uri zwi takuse na vhathu vhane vha khou nyanga u zwi ita mara vha ḓivhi vha ḓo zwi itisa hani mara fhano ho muṋaho so vha a kona u ya khae nga khoneni uri a u nṋe ndi tshi ya hune vhone vha vha hone ndi zwi itisa hani. Mm. ṱuwa vha nayo ndi a vha vhudza muhasho ndi a vha vhudza muhasho ya hafhanoni vho a zwi bali um ndi khou tama nga hetshi tshifhinga vhone ndi khou vhafha tshifhinga tsho ri vha tou eletshedza vhaswa ndi a vha themba nga maanḓa ende ndi a vha funa nga maanḓa ende ndi a zwi ḓivha zwa uri vha na nḓivho um haya maipfi ori vhone vha ri heya vha khou dzhia tshikolo ndo ḓi amba neḽi a ḓuvha uri vhone vho ya tshikoloni muthu muṅwe na muṅwe o ya tshikoloni hanefho he a guma hone ndi tshone tshikolo tsha hone pfunzo i guma hanefho ndo zwi pfa fha murahu kha mbekanyamushumo yo fhela vha tshi khou amba uri naho ndi songo tea tshikoloni nṋe ndi khou ri haya maipfi vha a thuthe kha um vho a zwi bale nṋe ndi khou vha vhudza uri vhone vho ya hanefho e vha guma hone ndi u ya tshikoloni ngori vha khou kona u kuvhangana lushaka lothe ḽinia lothe na kana venḓa lothe ngo to angaredza vha kona u vhidza na vha dzi newspaper vha ḓa zwi amba zwo ndi u ya tshikoloni hezwo vha a zwi bale Mm, lune vha songo ṱhimanela fhasi vhone vha vhone vha murangaphanḓa nahone o nangiwaho nga murena Hai ndi zwone muhasho. Zwino nga haya maipfi ndi khou tama vhone eh nga minethe mivhili yoṱhe ndi minethe minzhi mi- nga maanḓa khou tou ṱuṱuwedza nga minethe mivhili naho khamusi tshi nga vha minzhi ya vha- vha- eh, nṋe ndi tshi khou vhona unga ndi minzhi fhedziha ndi miṱuku kha muthu ano ṱuṱuwedza sa vhone fhedzi ndi khou tama uri heyi minethe mivhili yo salaho vhone vha vha khou tou ṱuṱuwedza vhaswa

Mm. Eh khamusi zwine ndi nga to zwi vhudza vhaswa haningei nnḓa ndi zwa uri eh muswa vhutshilo haṋu ndi ha ndeme mm. inwi na kha muṱa waṋu mm. ni tshedza kha muḓini wa haṋu mm. nyimele ine ya vha hafho muḓini waṋu a si yaṋu ya vhabebi vhaṋu ndi ngoho haṋu hafho shangoni zwi khou ita uri eh, nini

Zwiṅwe vhohatshi na vhathetshelesi a muhashi nṋe vha nga fhirisa kha zwine vhone vha vha zwone. Nyimele yavho muhashi nṋe ndo tenda uri a i dzuli yo ralo nga zwine vhone vha vha zwone. Ndi ngazwo ndi tshi khou zwi amba ndo khwaṱhisa na ḽiipfi uri nyimele yavho a i nga dzuli yo ralo. Hezwo zwine vhone vha vha zwone zwino a zwi nga dzuli zwo zwo ralo. Vhutshilo a vha litshe zwa vhangana.

Ndi khou livhuwa nga maanḓa maipfi a ṱhuṱhuwedzo hafha vho a zwi bali nṋe tshiṱuni dokotshi ndi to funa nga maanḓa ḽipfi ḽo ri a zwi bali fhedzi tshifhinga fhanoni a tshi tsha ri tendela vha nga to eh, onesa vhathetshelesi nga minete nga sekondzo sigathi